't ass mir egal, Dir musst se mat huelen, hei ass déi nei. An hu de Motto verschéckt. Mhm. Naja, ech gesinn hei am Dossier. Dir sidd Gewerkschaftler? Dat ass schlecht. Nee, nee, et ass ganz wichteg, sozial engagéiert ze sinn. Gefält dem Patron just guer net. Querulantentum, hehehehe. Mir gesinn eis dann nächste Mëtt nees hei. Paddy. Där blo Kaart! Nummer 27. Nummer 27!

Sou, da komm, du muss opstoen. Sëtz dech un den Dësch. Allez, du an ech. Hunn ech meng Pëlle scho kritt? Där gesitt haut gestresst aus. Wéi kommt der dann do drop? Dir otemt ze schwéier, souer. Et ass näischt, Madame Origa. Privat oder op der Aarbecht? Béides. Frënn an ech si säit kuerzem getrennt an mäi Patron wëll mech an en neie Kontrakt zwéngen. Oh! Jo, do musst Dir eppes maachen. Jo, a wat? Oh! Dir musst do eppes maachen.

Ech wollt mech fir de Moien entschëllegen. Ech hat iech op mannst missen aschwätze loossen an jo, ech war gestresst iech ze gesinn. En plus leeft et net gutt, ech wunnen erëm bei den Elteren, dat ass net wierklech immens. All Dag heescht et, wat mëss de, wou gees du hin, hues de schonn eppes giess? D'Fuite aus den der 35.

Fréier hunn ech gär geschafft, bis ech den Tun kenne geléiert hunn. Mir hunn eis op der Aarbecht kenne geléiert. Mir woren allen zwee engagéiert bei der Gewerkschaft a mir hu manifestéiert. Duerno hu mer eis bestuet. Ha! Ech wor doheem an ech hu vill gestréckt. Dat war déi Zäit sou. D'Männer wollten net hunn, dass hir Frae sollten schaffen. Ech war doheem. Sidd Där alleng, well Dir schafft? Nee, ëmgedréint. Hie war iwwert e Joer am Chômage an en huet de ganzen Dag op mech gewaart ewéi e Mupp.

Da kriss de kee Versteesdemech. Kee ka verstoen, wéi vill Stress dat ass. Stress? Firwat bass du da gestresst? Wéinst dem sozialen Drock? D'Tanja an ech, mir ware fënnef Joer laang zesummen. Ech hat nach ëmmer gär. Eis Trennung, dat war net seng Iddi, dat waren Elteren, Frënn an Aarbechtskolleegen. Hien ass middreg, e profitéiert just vun dir, et ass e Schmarotzer. Wann s du kee Grond hues, fir moien opzestoen. Da stees de iergendwann op de Fouer. Sou en Kand wier natierlech alt net manner, et muss jo net dat selwecht eran. Ech war frou, Chômage kritt ze hunn, mee iergendwéi hunn ech mech och dofir geschummt. Deng Famill huet der net gehollef. Du léiss deng Frëndin am Stach. Hatt muss alles selwer bezuelen. Du hues kee richtege Mann. Merci, Papp. Ech hunn d'Hänn awer méi bedreckt, mat dir ze schlofen. Ech wollt him weisen, dass ech e Mann sinn. An all Kéiers, wéi hatt Nee sot, do hunn ech mech gefillt wéi, ech, ech hu gefillt, dass mäi Papp Recht huet. Ech hu geschlof, Playstation gespillt an Porno gekuckt. Béid laang. Elo do ginn ech op d'Adem schaffen, net stapelen. Ech ginn heem bei meng Elteren, ech spille Playstation a kucke Pornoen.

An déi aner si beim OGBL a se soen Nee. A firwat huet däi Patron, dass du Dir sëtz? Ma si soen, mir géifen net genuch Gewënn maachen. A wann net jiddwereen dat hei ënnerschreift, de Betrib an zwee Joer Faillite mécht. Dir hutt awer Conseil mam Staat? Marco, ech verstinn et och net. Bon, also wa se wierklech Faillite, wa se wierklech Faillite maachen, dann

An op Fleesch schaffen ass keen normale Beruff. Du këmmers dech em d'Leit. Deng Infirmière hëlt de Bluttdrock, gëss e Pëllen, setz Sprëtze beim Diabetiker. An dann botz de, wäsch de d'Leit, bréngs de op d'Dëppchen. Dofir muss de gemaach sinn. Dofir brauchs de e briede Réck. Deng Patiente stierwen alleguerten, och déi, déi s de gären hues. Du muss mat hinne schwätzen, hinnen nolauschteren, fir si do sinn. Wou ech meng Formatioun gemaach hunn, wosst ech dat doten alles net. Ech wollt just eng Aarbecht. Mee ech hu rausfonnt, dat heiten ass meng Beruffung, net mäi Beruff. Dat hei mécht mech glécklech. An och traureg. Ech sinn traureg, wann ee vun eise Patiente vun eis geet. Och déi, déi ech net leide kann. Du kanns him net all Gutt namstoen. A mat deene dichtege Madamecher dinn ech mech oft schwéier. Si mengt scho just hiert Déngschmeedchen. Mee all Mënsch huet e gudde Kär. Wann s de dat net gleefs, da méchs dëse Beruff net ganz laang. Op d'mannst ass dat bei mir esou. Dofir hunn ech mech entschloss, deen neie Kontrakt z'ënnerschreiwen. Ech wëll fir d'Leit do sinn. Ech wëll mech gär nëtzlech fillen. Jo, an wann de Betrib da sollt zougemaach ginn, da kréien ech, wat, een, zwee Méint Chômage an da fann ech meng nei. Oder, Firwat leefs du ëmmer fort? Däi Problem ass, dass de alles fir selbstverständlech hëls. Hues de mech emol gefrot, wéi et mir geet? Nee? Dann ech weess firwat. All Dag frees de 30 Mal d'Zäit a Kolleegen, wéi et hinne geet. An da bass de heemkomm an hues net méi gefrot, An dowéinst konnt ech dir ni äntweren. Dowéinst konnt ech dir ni soen, wat mat mir lass ass. Wéi geet et? Jean, Beruhig dech. Nee, wéi geet et dir? Ech liewen an der Paus. All Dag, säit der Uni, liewen ech an der Paus. Ech gi vun engem CDD op deen aneren, an da Chômage, an dann nächsten CDD. Ech kann net an d'Zukunft plangen. Déi Onsécherheet mécht mech strekt. Mee ech war dach do! Wat? Jore laang ass hunn Meedche Fritz geruff. Du waars déi Fra, mat där ech eng Famill wor. Kanner kréien, dass mir d'Kanz Numm. Jo, genau! Genau dat! Genau dat ass et! Genau dat huet mech verbrannt, zerfriess! An da kënns du enges Daags heem a sees, Plënner, ech si futti gaangen, ech hunn dir d'Schold ginn! Peter, ech weess, dass et meng Schold ass! Wann ech mech nëmmen e bësse méi ugestrengt hätt! Dann hätt ech vläit beim, beim Staat als Redakter oder esou eppes kënne schaffe goen, mee wahh! Ech hunn geduet, ech géif, ech weess mol net méi, wat ech wollt ginn. Dräi Studien ugefaangen, näischt dovunner fäerdeg. Ech hat déi geniaalste Frëndin an schonn alles versaut, wat ech den Aascht net eropkritt hunn. Mee Maartech hat op d'mannst

Geschitt ganz automatesch. Du gesäis se do sëtzen op der anerer Säit an mat hirer dommer Kaart a wëllen hire domme Stempel. An da fänkt de Film an deng Kapp un. Du kucks se dir ganz genau un, wéi se ugedoe sinn, wéi se trëppelen, wéi se richen an ganz egal wat se maachen, du kënns ëmmer op déi nämmlecht Conclusioun, dat si Loser. An da realiséieren, datt ech selwer iwwert e Joer do sëtz. Ech realiséieren, wéi ech geschwat hunn, wéi ech mech beholl hunn, wéi ech geroch hunn. Ech gesi mech ganz genau do sëtze mat menger bloer Kaart. An ech weess, ech war e Loser. Wéi maacht, ech sinn nach ëmmer de selwechten. Nee, bass de net. Du hues Recht. En looss mech de Brach komm. Et deet mer leed, Marco. Brauch et net. Ech kann awer net däi Kolleeg sinn. Du gesäis mech genau sou, wéi ech mech gesinn. An fir dass ech mech besser fillen, muss du mech anescht gesinn. Ech gesinn dech net esou. Kann ech den Owend bei dir schlofe bleiwen? Jo.

Ech hat se fir d'éischt guer net rëmerkannt. Si mar sécher, si ware ganz frou iech erëmzegesinn. Do war eng Madame bei hinnen, déi huet gesot, et hätt kee Wäert méi heihinze kommen. Wéi huet déi dann ausgesinn? Wéi eng Geess. Was fir eng schéin Schnauer! Jo, déi Beschreiwung passt gutt. Dir sidd haut immens do, he? Oh, heiansdo weess ech, wou ech sinn. Ech hu meng Schnauer och net erëm erkannt, ech hunn einfach zwee an zwee zesummegezunn. Et ass eng domm Kou. Si mengt, alles wär selbstverständlech.

Et muss ee kämpfen, fir datt et gutt bleift. Den Tun an ech, mir hu gekämpft, fir et besser ze maachen. An duerno hu mer gekämpft, fir datt et besser bleift. Är Generatioun profitéiert vun eisem Kampf. Wat Dir net verstitt, dat ass, dass alles kann an enger Sekonn nees fort ka sinn. Merde alors, nom de Dieu! Madame Origer, ech. Wann ech sou wier wéi där dobaussen, da géift Dir haut keng Dusch kréien, keen dee fir Iech propper mécht. Dir géift hei eleng sëtzen an engem eegene Knascht. Wann där solidaresch wäert, da bräicht Dir dobaussen net ze manifestéieren. Ech hu keng Loscht, mech vun Iech kritiséieren ze loossen, ok? Sou, lo kommt erof an hëlt Plëss. Dir sidd mär bous. Den Tun, dat huet e vu sengem Papp. Deen huet och gemengt, den Tun huet och gemengt, eng Kéier gesträikt, eng Kéier Faarf bekennen a schonns ass alles an der Rei. Mee esou leeft et net. Et muss ee kämpfen, all Dag. Wann der eng Kéier Är Gard erofloosst, eng Kéier d'Saache schleefe loosst, da brécht et Iech iwwert dem Kapp zesummen. Barsch! Dat heescht, dir hutt d'ganz Liewe fir den Tun geschafft, ass et sou? Jo, den Tun. Ech hu misse fir zwee kämpfen, well den Tun alles fir selbstverständlech fonnt huet. Ech hu misse duebel sou staark sinn, well. An awer hunn ech mech gefillt wéi e Verréider. Vu wat schwätzt Dir? Ma vun deenen dobaussen, déi, déi manifestéieren. Bon, ech hunn d'Zoppe fir se gekacht an d'Zoossisschmiere fir se gemaach. De Kampf selwer hunn ech deenen aus dem Comité iwwerlooss. Mee wann Dir gewonnen hutt, firwat sollt een da weider kämpfen? Ma mengt Dir, déi aner Säit géife kapituléieren? D'Kapital kämpft ëmmer weider. All d'sozial Acquise ginn opgehuewen, all Fai gëtt gesicht. A wann Der net oppasst, dann ass et op eemol fort. Madame Origer, gitt der eng Pensioun? Ma, meng Witfra rett drop. Wat hunn ech da vun där? Äre Patron sträicht dat meescht an a ech sëtzen do a menger Kummer. An déi, fir déi ech geschafft hunn, meng Kanner, déi hu mech, déi bekëmmere sech net méi ëm mech. Déi hu mech un Iech weidergereecht, Tanja. Dir maacht elo dat, wouzou si keng Loscht hunn. D'Liewen hunn ech méi schlecht hannerlooss wéi wéi ech ugefaangen hunn. Dir sidd vill ze streng mat iech. Dat eenzegt wat mech tréischt, dat ass dass ech alles nees grad esou schnell vergiessen. Meng Kanner, mäi Bouf, ech kann déi net vermëssen, well ech meeschtens net weess, dass. Ech muss elo leider bei deen nächsten. Wann ech do sinn, also ech ech sinn, da sinn ech meeschtens eleng. Ech kann nach e puer Minutte bei iech bleiwen. Nee, neen, ech veränneren näischt méi. Bleift net bei mir, gitt eraus bei är Komeroden, maacht et besser, verännert eppes!

Wat ass dat? Ech schaffe fir eng asbl an déi huet eng Konventioun. Jo. Weess de wat mir opgefall ass? All déi Produiten an déi Servicer déi dës asbl mat den Assuréierte keeft, mat de Sue keeft, gehéieren der selwechter SA. De Comité vun der asbl sinn d'Direktere vun der SA. Si man den Sue vum Staat a Benefice an huelen se mech an all déi aner nach manner bezuelen. Mee dat ass der pervers, oder? Wat geet et hei? Dass ech net wosst, fir wien ech iwwerhaapt schaffen? Dat wëssen déi mannst. Wie bezilt da meng Pai? Hä? Mäi Patron, den Steierzueler oder wat? Vläicht d'Madame Hourigan? Hunn ech meng Pëlle scho kritt? Jo, Lisa. Kuck, als Aart wäerme se déi Zuelen net ëffentlech maachen. Si si just dem Ministère Rechenschaft schëlleg. Mengs du eis d'Regierung misst Bescheed wat hei duerch Schmu leeft? Ech géif léiwer ophalen dran ze wuelen, dat do kléngt net ongeféierlech. Kenns du iergendeen heiernner, deen net e Brudder, eng Schwëster, e Cousin oder soss eppes huet, dee seng Plaz fett an Wirtschaft belangt? Hm? Net elo? Hä?

Si geflunn. Du bass schwaach wéi mäin Tun. Wann s de hatt wëlls behalen, da muss de staark sinn. Wat geet Iech dat eppes un? Hei zu Lëtzebuerg ass villes anescht. Hei ass sozial vill passéiert. D'Aarbechter, d'Employéen, déi Trennung hu mer fäerdeg bruecht. Lo sinn et alles Salariéen. D'Entwécklung vum OGBL ass e Schratt a Richtung Eenheetsgesellschaft, ee Schratt a Richtung Gläichheet. Kriss däi Pai, bass de Salarié, dann huet et kee Wäert méi, sech géigesäiteg Steng an d'Féiss ze puchen. Zesumme staark, dat ass de Punkt. Mir hunn e Feeler gemaach. Mir hu gemengt mir hätte gewonnen. Dat war just ee Moment. Mer hu vill erreecht, Tripartite, Index, Renten. Mindestloun an all Element vum Lëtzebuerger Sozialmodell ass d'Resultat vun der haarder Aarbecht vun 100 Joer Gewerkschaften. Déi aner Säit huet Ëmweeër gesicht, fir hire Match ze maachen, Scheinselbststännegkeet, Steierhannerzéiung, Korruptioun. D'Industrie ass fort. Statt Stol produzéiere mer Immobiliëblosen. Loyeren, déi sech kee Jonke méi leeschte kann. Mäi Bouf huet bis 30 Joer doheem gewunnt. Déi, déi studéiert hunn, gi bei de Staat. Mer kämpfen net méi fir Gerechtegkeet. Eis Kanner wëllen och keng Sécherheet, nee, si optéiere fir Bequemlechkeet. Et feelt eis u jonke Leit, déi oppassen, datt de Sozialmodell iwwerlieft. Wie si mär? Wie ware mär? Wie si mir? Wie ware mir? Ech si just nach al. Depressioun, Burnout, Zwankstéierungen, Nevrosen. Eng Persoun vu véier an der haiteger Aarbechtswelt leit ënner psychesche Problemer. Gëtt et do vläicht eng Korrelatioun? Si sote flott graf. Ech daf alt keng Demandeurs d'emploi Loser nennen. Si bein Dokter gaangen en huet mer eng Këscht mat Pëlle verschriwwen, wéi wann déi lo nach vill géifen hëllefen. D'Tanja ass grad komplett vum Aarbechtskampf a méi Gerechtegkeet absorbéiert. Ech bréngen him a seng Kolleegen all Dag Zooss his Schmier mat. Ech hu mëttlerweil Zäit. Iergendwéi si mir nees zesummen, mee eppes klappt net. Ech hunn d'Gefill, hatt wier. Ess Matlépapier zesummen. Hat sot zwar näischt Soues, mee de Gedanke koum mir an ech ginn e fir d'Vrecken net méi lass. Firwat erzielt Dir mir dat alles? Oh, pardon, d'Tanja ass grad um Streikposten an huet gefrot, fir datt ech kuerz no hir schrudelen. Ah. Konnt ech Iech ëm e Gefale bieden? Kloer.

Bass de riwwer? Nee, besser. D'Kolleeginne vun der Gemeinschaft schwätzen an argumentéieren. Si soll ech eleng Ried halen? Déi vum Comité fannt dat och. An den rtl wäert och do sinn. Du hues keng Angscht? Firwat Angscht?

Du verstees iwwerhaapt net, wat ech soe wëll. Dann erklär et! Wat ass, wann dat mam Streik schif geet? Wann de Buttek zougemaach gëtt, wat dann? Dann sichen ech meng nei. Gott, bass du naiv! Tanja, mir sinn hei zu Lëtzebuerg. Wann s du virun der Press op d'Bün klëmms a sees, wat s du denks, da fënns du hei ni méi eng Aarbecht, néirens. Wann s du dat mëss, da strengt keng Sau dech méi an. Du mengs, ech géif et versauen? Nee, am Géigendeel, dobäi hunn ech jo Angscht fir dech. Leit, déi hir Meenung soen, sinn. Onbequem, besonnesch wa se, wa se onbequem Wourechte soen, genau sou, sou wéi ech am Moment, verstees de? Du mengs, et wier eng schlecht Iddi? Nee! Rita, ech verstinn net, wat s de mir soe wëlls. Et hätt iech fannen, gutt dat s de bist. Wierklech, ech, ech war nach ni sou stolz op dech. Du bass genial, mee. Ech wëll, dass du d'Konsequenzen dovun da verstees. Ech wëll, dass du deng Entscheedunge bei klorem Verstand hëls, dass de, dass de kloer doriwwer nodenks. Tanja, wa, wa s du op dee Podium klëmms, da bass du fir anerer ni méi dat selwecht. Ech sinn net méi dat selwecht. Daat hun ech gemierkt. Ech hu mech nach nie sou stark gefillt. Du wars och nach nie sou stark. Kuck, ech hun d'Gefill wéi wann ech d'Welt beweegen kéint, wéi wann ech wierklech Afloss op mäin Liewen hätt. Net méi just sinn, mee maachen. Ech wees, et kléngt bekloppt, mee ech hu mech nach nie sou fräi gefillt. Firwat bass du net fräi? Well ech net weess, wat ech wëll.

Ech sinn Nummer 41. Ech schwätzen ze séier. Ech gi mech net gutt un. Ech richen no Schweess, well ech gestresst well. Ech daf wös sin, ech wés, wat der vun dir denkt, an dir huet Recht, et ass mir egal. Ech géif mech gär weiderbilden, wat si meng Méiglechkeeten?

Steet dir all bequem? Déi rout Westen, déi sinn net fir schéin ze maachen. Ditt se un! Weist Faarf! Kommt! Déi Fändelen, dat si keng Antiquitéiten. Déi ginn haut genausou gebraucht wéi fréier. Ech wollt ni an eng Gewerkschaft. Ech hunn net verstane wat Dir bréngt. Firwat sollt ech cotiséieren? Wat hunn ech dovun? Ech sinn net liddereg. Ech fannen ëmmer eng Aarbecht. Ech weess wat ech wäert sinn. Genau dat ass de Punkt. Ech weess wat ech wäert sinn. Mäi Paizuddel seet mir dat all Mount. Wéi vill bass du wäert, hm? An du? Oder du dohannen? Wéi vill ass mäi Patron wäert? Do ass d'Fro. Hie bestëmmt, wat ech wäert sinn. Dobäi ass et u sech ëmgedréint, Mir alleguerte, mir, déi fir hie schaffen, mir bestëmme säi Wäert. Ouni eis ass hien null wäert. Bis viru kuerzem war mir dat awer egal. Ech hu just no mir gekuckt an natierlech no menge Patienten. Ech hu geduecht, ech géif fir si schaffen, mee si si just eng Wuer, eng Marchandise. Wat mäi Patron da méi huet, wat hie méi Iesse bestelle kann, wat hie méi an d'Rechnung stelle kann. Mir ginn alleguerten eng Kéier al, an do ass de Wachstumspotenzial, mir ginn iergendwann alleguerten eng Kéier zu wuel. Generatioune virun eis hu fir Pensiounen an Altershüsech gekämpft, all Errongenschafte gepervertéiert, an dat ass de bluddege roude Fuedem vun der Geschicht. Ech si gefrot ginn, hei ze stoen an ze schwätzen. Keen huet mir gesot, wat ech soe soll. Vläicht gefält et iech net, mee ech hu mir virgeholl, éierlech ze sinn. Éierlech mat mir an éierlech mat iech. Ech kéint iech elo vu Korruptioun a Mësstänn schwätzen, mee dorëm geet et net. Et ass ville vun eis schwéiergefall, hei ze stoen an ze schwätzen. Et ass eis schwéier gefall, eis Patienten am Stach ze loossen. Mir sinn déi Béis. Esou kucken d'Leit op déi, déi fir hir Rechter kämpfen. Et geet hinnen dach just ëm d'Su, se sollen dach frou sinn, datt se esou vill verdéngen. Dat hutt Dir alleguerte schonn enke héieren. Verschiddener scho geduecht. Mir liewen an enger Zäit, wou et keen Zesummenhalt méi gëtt. Familljen, déi zerbriechen, Koppelen, déi net méi halen. Mir ginn eis zu zwee net eens, ma wéi soll mer et dann zu honnert, zu dausend? Wéi sollen dann all déi Salariéen dobaussen zesummen eens ginn, wann d'Solidaritéit an der Koppel net besteet? An d'Solidaritéit mat eisen Elteren, eise Grousselteren, déi den Aarbechtskampf gefouert hu vun deem mir all profitéieren, net besteet. Ech betreie Leit, déi kruten nach ni Besuch. Ni. Verschidden hu vun hirer Assurance nëmmen 30 Minutte Betreiung pro Woch zegutt. Si sinn nëmmen Zuelen. Mir sinn nëmmen Zuelen. Mir kaschten. Ech krut gesot, et wär net gutt, hei ze stoen an ze schwätzen. Ech géif mir meng Zukunft heimadde verbauen. Ech soen, dat stëmmt net. Wann ech nämlech net hei géif stoen, dann hätt ech keng Zukunft. Wa mir ophale fir eis Rechter ze kämpfen, da ginn et se iergendswann net méi, da si se verschwonn. Dofir sidd Dir hei, net fir en Euro méi an der Pai, mee fir eng gerecht Zukunft. Dofir musse mir solidaresch sinn, dofir mussen d'Generatiounen d'Generatiounen zesummen halen, d'Gewerkschaften zesumme schaffen, d'Salariéen zesumme halen. Eng Gesellschaft ass just esou schwaach wéi hir schwächst Memberen. Mä da kuckt eis un, mir stinn an der Hierarchie ënnen, mä ech gesi keng Schwächt. Ech hiewen all Dag Leit op, ech wäsche se, ech brénge se op d'Toilette, ech maachen eng Aarbecht, déi déi meescht Leit deguelass fannen. Et ass eng mënschlech Aarbecht an ech verdéngen Unerkennung dofir, sou wéi all aneren och. Aarbechter, Handwierker, Léierpersonal, Botzfraen, all Beruff verdéngt eng fair, eng gerecht, eng respektvoll Behandlung. Ech kenne mäi Wäert. Mir hunn all dee selwechten.